Reit, mi gafodd galluogi dysgu i gyhoeddi yn Ionawr um, 2022 eleni, um, a mae rwan yn rhan o gwricwlwm i Gymru, um, ac mae'r canllawiau yna i gefnogi'r dysgwyr i symud i gyfeiriad y disgrifiadau dysgu yng ngham cynnydd un. Mae o'n allweddol ar gyfer dylunio a chynllunio ar lawr dosbarth, ac efallai bod hwn ddim yn edrych yn debyg i ac wedi osod allan yn debyg i'r camau cynnydd a'r datganiadau ar hyn sy'n bwysig, ond mae'n cynnwys yr holl agweddau sy'n holl bwysig ar gyfer y cyfnod dysgu yma. Um, ac er nad oes na faes dysgu a phrofiad o fewn y testyn, gallwch weld sut mae'n cysylltu â'r gwahanol feysydd dysgu. Um, gallwch chi ffeindio fa'r hwb o dan dylunio cwricwlwm ac ystyriaethau ymarferol. Um, na, na i ddanos i chi fan sydd wedi dod o hyd iddo. So hwn mynd â ni syth i hwb. Na ni. Felly, pan dych chi yy ar hwn, be' 'dach chi'n neud 'di clicio ar Cwricwlwm i Gymru. Sori ma'r we bach yn ara deg yma. Fe newn ni, newn ni ddanos i chi ar y diwedd gan bod y we'n chwarae fyny um, yn fama, felly cyfwerod o hwnna. Wel, Felly, i bwy mae o? Um, mi ddatblygwyd yr adran galluogi dysgu um, sy'n rhan o fframwaith i Grwchyn i Gymru er mwyn helpu uwch arweinwyr ac ymarferwyr mewn ysgolion a lleoliadau i gynllunio, dylunio a gweithredu cwricwlwm sy'n addysgegol briodol i bob person. Mae o'r gyfer dysgwyr sydd yn y cyfnod dysgu sy'n arwain at cam cynnydd un. Mae o hefyd o fydd i bob dysgwr um, yn enwedig o fewn y cynradd. Uh, mae o hefyd ar gyfer ymarferwyr sydd yn gweithio gyda dysgwyr ADY, a gellir ei ddefnyddio hefyd fel adnodd i helpu gwerthuso ansawdd ac effaith dyluniad cwricwlwm ar gynnydd dysgwyr. A mae yna werth amlwg i'r cyfnod dysgu hwn, a mi ddyled di ystyried fel cyfnod sy'n arwain at y datganiadau hyn sy'n bwysig yn y chwe maes dysgu a phrofiad a'r disgrifiadau dysgu yng ngham cynnydd un. A mae'n darparu'r sylfaen gadarn na sydd ei angen ar yr holl ddysgwyr er mwyn datblygu ni hamser ei hunin tuag at wireddu pedwar diben y cwricwlwm. Felly, mae gallu dysgu yn canolbwyntio ar y prif egwyddorion sydd yn holl bwysig ar gyfer dysgu holistaidd ac ystyrlon yn y cyfnod yma. A mae yna dair elfen hanfodol er mwyn galluogi hyn. A mae rhain di newid mewn enwa ers yr ymgynghoriad, um, a rwan yn cael ei galw yn oedolion sy'n galluogi'r dysgu, profiadau sy'n ennyn diddordeb, ac amgylcheddau effeithiol. A mae'r elfennau yma yn gysylltiedig â'i gilydd ac hefyd yn dibynnu ar ei gilydd, ac mae'r rhyngweithio rhwng y naill a'r llall yn allweddol i'r prosesau addysgu a dysgu ar draws cwricwlwm i Gymru. Mae'n bwysig canolbwyntio'n benodol ar ansawdd ac effaith y rhyngweithio rhwng y tair elfen allweddol er mwyn ysbrydoli a herio plant um, wrth iddynt ddysgu. Felly, swn i'n edrych yn gyntaf ar roedolion sy'n galluogi'r dysgu. A fel y gwelwch ar y sgrin, dyma rhai brif nodweddion sy'n cael ei nodi o fewn y canllawiau. Mae rôl yr oedolyn yn rhan annatod o gynnydd pob dysgwyr, ond mae'n arbennig o bwysig yn ystod y cyfnod dysgu yma. Yr oedolyn sy'n gosod y disgwyliad o ran dysgu, drwy annog a chefnogi dysgwyr i ddechrau cydweithio i ddatrys problemau, ymateb hefyd i ddiddordebau'r dysgwyr, ymateb y dihongli sut mae plant yn cyfathrebu drwy'r hyn y maent yn ei wneud ac ymateb yn sensitif i hyrwyddo cyd-dealltwriaeth. Mae'r addolion hefyd yn creu y cysylltiadau trawsgwricwlaidd effeithiol, ac er mwyn sicrhau darpariaeth eang a chytbwys, a tynnu ar wybodaeth a phrofiadau blaenorol y dysgwyr hefyd. A mae'r oedolyn hefyd yn modelu ac arddangos mwynhad um, i hynny'n o'r broses ddysgu gan ddefnyddio chwilfrydedd y dysgwyr fel cyfleoedd dysgwyr.

'Na ni. Ocê. Reit yym ymddiheurio ymddiheuriada am hynny. Yym wrth edrych wedyn ar y profiada sy'n ennyn diddordeb mi ddylai'r profiada wneud dysgwyr yn fwy annibynnol gan gynnig her a chyfle iddynt lwyddo. A mi ddylent gynnig cyfleoedd i gyfrannu mewn gweithgaredda a chyfleoedd dysgu ymarferol heb i unrhyw beth dorri ar ei traws. Yym ac yn seiliedig hefyd ar sefyllfaoedd bywyd go iawn A mi all y profiadau ydych chi'n ei ddarparu gynnwys dewisiadau'r dysgwyr ei hunin neu gallant ddeillio o ddiddordebau lleol um, neu gyfoes. Mi ddylant hefyd gefnogi datblygiad plentyn yn holistaidd, um, gan helpu dysgwyr i wneud y cysylltiadau rhwng y meysydd dysgu a phrofiad ac ar draws y cwricwlwm. gan ei galluogi i symud i gyfeiriad y disgrifiadau dysgu yng ngham cynnydd 1. A mae'r profiadau yn hanfodol er mwyn cefnogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu. A maen nhw angen profiadau sy'n ein helpu i feithrin caderni demosiynol a bydd o'n cael amser a chymorth i gydnabod i teimladau nhw hunain a theimladau pobl eraill. Felly, mae angen cynllunio'r profiadau hyn yn ofalus er mwyn datblygu sgiliau canolbwyntio a gwrando ar dysgwyr mewn amrywiol o gyd-destunau, a hynny o dan do ac yn yr awyr agored. Mae'r canllawiau hefyd yn nodi y ddylai'r profiadau gynnwys cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o gynrychiolau symbolaidd, arbrofi gydag offer a deunyddiau gwneud marciau, gan ddechrau cyfleu ystyr iddynt. Defnyddia geirfa fathemategol syml wrth ymchwilio nifer, rhif, siap a phatrwm, a chyfleodd hefyd i gefnogi datblygiad gwybyddol a thechnoleg digidol. Mae'n sôn hefyd y ddylai'r profiadau i hannog i fwynhau gweithgarwch corfforol gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfarpar, adnodda ac offer o fewn yr amgylchedd, tu fewn ac hefyd tu allan. A thrwy hyn yn cefnogi datblygiad o gyd-symudiad, cryfder craidd a'i cydbwysedd yn ogystal â'r mân sgiliau. Mae angen i profiadau adlewyrchu a dathlu natur ddwyieithog Cymru hefyd um, ac amrywiaeth diwylliant Cymru, yn ogystal â gwahanol ieithoedd a diwylliannau eraill. A drwy'r profiadau hyn oll, ddylid annog dysgwyr i ddatblygu sgiliau o ran creadigrwydd a'u gallu i feddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae'r dyfyniadau yma wedi dod o'r canllawiau a fel y gwelwch cyfeirir at nifer o elfennau cwricwlwm i Gymru. Um, er enghraifft y pedwar diben, datganiadau'r un sy'n bwysig, uh, sgiliau cyfannol ac elfennau o'r deuddeg y gwyddor addysgegol. Mae jyst gadael hwnna ar y sgrin am eiliad i chi i ddarllen o. Felly, yn symud rwan i'r dar- i'r adran amgylcheddau effeithiol, yym a rhein mewn ffordd ydy'r prif elfennau yym o'r amgylcheddau effeithiol. A mi ddyla'r amgylchedd dan do ac yn yr awyr agored fod yn ganolog i brofiadau bywyd go iawn dysgwyr a chod dwi'n siŵr bod pawb wedi bod yn gwneud cryn dipyn o ddefnydd o'r ardal tu allan yn ystod y flwyddyn ddwy ddwetha yma. A mae archwilio'r amgylchedd yn allweddol i'w datblygiad a gan ddatblygu hefyd i hymwybyddiaeth o berthyn Mae'n bwysig i ni ystyried nid dim ond yn yr ardaloedd ffisegol yn unig, ond hefyd yr hinsawdd emosiynol sy'n cefnogi dysgwyr i gyflawni potensial, sy'n ei galluogi i fynegi hynny'n yn gorfforol, yn greadigol ac i ddatblygu dychymyg, gan ganiatáu iddynt ddilyn eu diddordebau. A mae'r gallu gyd-dysgu hefyd yn nodi y ddylai'r amgylcheddau ddathlu amrywiaeth, bod yn gynhwysol ac yn gyfoethog o ran cyfathrebu i hyrwyddo sgiliau cyfathrebu cynnar. A mae angen sicrhau bod ystod eang o adnoddau ar gael i ehangu geirfa yn sgaffald i ddatblygu dealltwriaeth dysgwyr o gysyniadau mathemategol a chynnwys cyfryngau digidol ac ystod o adnoddau eraill i wella'r broses ddysgu sy'n briodol o ran datblygiad y dysgwyr. Mae'r canllawiau hefyd yn nodi y ddylai'r amgylchedd danio chwilfrydedd, um, ysgogi dysgwyr i ymchwilio, datrys problemau, datblygu sgiliau meddwl yn creadigol ac yn feirniadol, yn ogystal â darparu amser a lle iddynt fyfyrio a herio i hynny'n yn gorfforol. Ac yn olaf, drwy ddarparu'r amgylchedd sy'n hyblyg ac amrywiol, bydd cyfleoedd i gynnig risg, her a meistiolaeth um, o'r sgiliau galluogi drwy ganiatau amser a chyfleoedd estynedig yn rheolaidd i ddysgwyr ymarfer, ailadrodd a gwreiddio sgiliau ddysgwyd, a hynny mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Felly, yn y canllawiau, mae o'n sôn am y pedwar nodweddion allweddol fel y ddysgeg, effeithiol, um, sy'n rhoi'r lle canolog i'r ddysgwyr um, ac yn allweddol fel addysgeg effeithiol um, ac, ac allweddol hefyd i weithredu cwriclum i Gymru. Mae'r ddysgeg hon yn un sy'n ymateb yn ddeinameg ac wedi gwreiddio mewn cyd-berthnasau cryf. A mi fydd yr addysgeg yna yn llwyddiannus a dysgwyr yn cael cefnogaeth i ddatblygu pan fydd y tair elfen oedden ni'n sôn am gynharach um, yn, yn cynnig cyfleoedd cyson ar gyfer y canlynol, sef chwarae dysgu sy'n seiliedig ar chwarae, bod y tu allan, ar sylwi a dysgu dilys a phwrpasol. A beth da ni'n mynd i wneud fan ydy edrych ar bob un o'r rhain mewn fwy o fanylder. Felly, chwarae a dysgu sy'n seiliedig ar chwarae. Mae chwarae yn hawl sylfaenol um, gan bob dysgwr, a drwy chwarae a phrofiadau'n ymwneud â chwarae, gall blant ddarganfod gwahanol ffyrdd o brofi ystod o emosiynau um, gan ddysgu fe byd o'i cwmpas hefyd. A mae chwarae hefyd yn broses ddilys i blant o bob oedran. Um, bydd capacity plant i ddatblygu mewn ffordd bositif yn cael ei listeirio os cyfyngir ar yr ystod eang o amgylcheddau a'r cyfleoedd chwarae sydd ar gael iddynt. Mae chwarae hefyd yn darparu cyfleoedd lawer i ddatblygu sgiliau. Mae'n dylanwadu ar y ffordd o feddwl ac agweddau at ddysgu hefyd. A mae chwarae a dysgu drwy chwarae yn cefnogi datblygiad holistaidd ar draws y cwricwlwm a dylai pob ymarferydd ddeall ei werth a dylai talu sylw manwl iddo hefyd. Felly, bod y tu allan, mae bod y tu allan arbennig o bwysig i ddysgwyr yn y cyfnod hwn o ddysgu. A gall dysgu tu allan arwain at lefelau uchel o les, hyder ac ymgysylltu. A mae bod tu allan yn gyfle i ddysgwyr archwilio ymarfer a gwella eu sgiliau a'u sgiliau trawsgwricwlaidd. Ac er mwyn manteisio i'r eithaf ar fod y tu allan, mae angen oedolion sy'n galluogi'r dysgu ac sy'n deall ei bwysigrwydd a'i werth i ddysgwyr hefyd. Mae bod tu allan yn darparu cyfleoedd i'r dysgwyr gael rhyfeddu, cael ei hysbrydoli, ac mae'n caniatáu i ddysgwyr i ymateb yn naturiol mewn gofod agored, ymlaciol sy'n ei symbylu. A mae cyfleoedd cyfoethog a dilys yn y tu allan yn symbylus yn hwyra dysgwyr drwy'r hyn maen nhw'n ei glywed, i gyffwrdd, i weld a'i arogli, gan ei hannog i fynegi hi ni'n hefyd. Ac hefyd mae bod tu allan yn ei gwneud yn bosib i ddysgwyr astulygu ymwybyddiaeth ohonyn nhw'i hunin o fewn gofod, gan ei helpu i ddeall y syniad o bro priodderbyniaeth hefyd. Ac wrth archwilio'r amgylchedd y tu allan, mi gall dysgwyr ddatblygu i gallu i asesu a phrofi risg ynghyd â'u gwydnwch a'u hyder. A drwy ddarparu adnoddau naturiol a phenagorad, bydd hyn wedyn yn hyrwyddo'r datblygu'r sgiliau cyfannol drwy ddatrys problemau. Felly, dyn ni ddech trosglwyddo chi wan, mae Anna mynd i gymryd drosodd yr ail hanner wan.

A mae'r arsylwi effeithiol yn galluogi ymarferwyr i gynllunio darpariaeth briodol sy'n helpu dysgwyr i ymwneud â'r broses ddysgu a'i mwynhau, yn ogystal â chynllunio i'w cefnogi nhw i symud ymlaen i'r cam nesaf yn eu dysgu. A mae 'na fodiwl Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol a'r arsylwi ar gael ar Hwb ac mi fyddwn ni'n dangos rhain i chi ar ddiwedd y sesiwn heddiw. Dw i'n siŵr bod chi hefyd yn gyfarwydd hefo'r cylch arsylwi, asesu a chynllunio. Mae'r rhain i gyd yn cefnogi datblygiad a dysgu plentyn. Dw mae cynorthwyo plant i wneud cynnydd yn dechrau gyda'r arsylwi ar blant er mwyn adeiladu'r darlun cyfannol hynny. A wedyn ar ôl i ni asesu, dyn ni wedyn yn gallu cynllunio wedyn i sicrhau bod y plant yn gwneud cynnydd gyda'i dysgu a'i datblygiad tuag at bedwar diben Cwricwlwm i Gymru. Ac ar y sgrin fan hyn, mae yna ambell gwestiwn i'w ystyried a myfyrio arnynt o ran sut mae arsylwi yn agwedd allweddol o ran y cynllunio a'r ddarpariaeth. Felly mae rhoi rhyw funud bach i jyst i edrych dros y cwestiynau sydd ar y sgrin yn fanna. Felly symud ymlaen i'r elfen nesa, sef dysgu dilys a phwrpasol, a mae hyn yn allweddol o fewn addysgeg lwyddiannus. Mae plant a phobl ifanc yn dysgu'n dda pan fyddant yn cymryd rhan weithredol mewn profiadau, sy'n ysgogi diddordeb, yn tanio dychymyg, yn ysbrydoli chwilfrydedd nhw ac yn hyrwyddo agweddau positif. Felly dylai'r profiadau hyn annog dysgwyr i ymchwilio, i archwilio, creu a chymryd rhan weithredol yn y broses ddysgu. Felly bydd profiadau perthnasol ac ystyrlon sy'n seiliedig ar gyd-destunau bywyd go iawn yn galluogi ein dysgwyr ni wedyn i wneud cysylltiadau, i gymhwyso gwybodaeth ac atgyfnerthu eu sgiliau. A gall profiadau bywyd go iawn hefyd ysgogi dysgwyr i ddangos arweiniad wrth ofyn cwestiynau, nodi problemau, cymryd risgiau a hefyd dod o hyd i atebion. Mae'n bwysig felly ei bod ni fel ymarferwyr yn creu cyfleoedd i ddysgwyr gymhwyso'r hyn y maent yn ei ddysgu i sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae hyn yn eu helpu wedyn i ddeall pwrpas eu dysgu a gall gynyddu hefyd lefelau bodlonrwydd plant, eu hunan-gred a'u gallu hefyd i oresgyn problemau. Mae eu hannog i fod yn greadigol ac i archwilio hefyd yn eu cofnogi i ddatblygu'r dealltwriaeth o'r byd o'u cwmpas. Felly symud ymlaen rwan i ddatblygiad plentyn, a mae cynnydd yn ganolog i'r gwaith o ddylunio cwricwlwm, ac mae dealltwriaeth o ddatblygiad plentyn yn hanfodol. Felly, dylai ymarferwyr ystyried cynnydd o safbwynt holistaidd drwy ddefnyddio egwyddorion datblygiad plentyn wrth gynllunio, dylunio a gweithredu cwricwlwm priodol. Dylai taith y dysgwr hon fodloni anghenion yr unigolyn a dylai ddigwydd ar gyflymder sy'n addas i bob un o'n dysgwyr ni. Felly, drwy ymgorffori llais y dysgwr yn y broses gynllunio a'r plentyn yn ganolog i'r dysgu, a thrwy chydweithio â theuluoedd a phartneriaid eraill sydd ynghlwm wrth gynnydd y dysgwr, bydd hyn yn cefnogi'r datblygiad holistaidd. A dylai dylunio'r cwricwlwm ganolbwyntio ar alluogi dysgwyr i wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r hyn a ddysgant i gyd-destunau newydd. Dylai'r dysgu a'r addysgu roi sylw i ddatblygiad plentyn, sef y corfforol, y cymdeithasol, yr emosiynol, cyfathrebu a datblygiad gwybyddol. Mae'r rhain yn bwysig i bob dysgwr iau ac i'r dysgwyr anghenion dysgu ychwanegol hynny a allai fod â phroffiliau amrywiol o ran datblygiad. Dylai ymarferwyr ddefnyddio cyfleoedd arsylwi a gwybodaeth am ddatblygiad plentyn i gynllunio profiadau dysgu sy'n eu cefnogi ac yn herio pob dysgwr i ddatblygu tuag at wireddu'r pedwar diben. Ac wrth i'r dysgwyr gyrraedd cerrig milltir o fewn y meysydd datblygiad hyn, byddant dyfu'n fwy soffistigedig yn eu gallu i hunanystyried, hunanreoli a datblygu meistriolaeth ar draws ystod ehangach o sgiliau. Dylai y gwybodaeth gynyddu a dyfnhau, a dylent dyfu'n fwy abal i ddefnyddio'r hyn y maent wedi ddysgu a'i roi ar waith. Ac o ganlyniad wedyn, dylent ddechrau gwneud cysylltiadau ar draws y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig o fewn y meysydd dysgu. Felly, rhywbeth arall sy'n bwysig a sy'n cael ei grybwyll hefyd ydy bod gen i ddealltwriaeth a gwybodaeth um, am sgemau sy'n holl bwysig yn y cyfnod dysgu hwn. A sgema ydy patrwm ailadroddus mewn ymddygiad naturiol plentyn. Mae sgemau yn rhan allweddol o ddatblygiad plentyn. A mae rhai damcanweithwyr, megis Piaget a Vygotsky, wedi bod yn sôn am rhai blynyddoedd yn ôl, oedd yn ddiweddar mae Doctor Stella Louie ac hefyd Sally Featherston wedi codi mwy o ymwybyddiaeth tuag atyn nhw. Mae gan rai plant un sgema penodol a rhai arall hefo clwstwr ohonynt. A fe all y sgemau hyn um, amrywio un plentyn i'r llall, a fel arfer yn dibynol ar eu diddordebau nhw, felly maen nhw'n gallu cael eu cyfleu mewn gwahanol ffyrdd. Felly plant hefyd roedd gorau rhyw sgima penodol ac ail ymweld â sgima blaenorol hefyd. Fel arfer, mae'r sgymau'n amlwg mewn plant hyd at rhyw 5 oed. Mae'r sgymau hyn yn ein helpu i drefnu a prosesu meddyliau yn teimladau. Maen nhw'n helpu i feddwl, ac wrth i ni fynd yn hyn, dy'r sgymau ddim yn diflannu, ond yn hytrach maen nhw'n mynd yn fwy fwy soffistigedig. Yn ar y sgrin yn fan hyn, dyma i chi wyth o'r sgemau uh, mwyaf cyffredin felly. Os am wybodaeth pellach, mae gennym ni gyflwyniad ar sgemau yn y rhwydwaith tymor yr hydref 2020 sydd ar gael yng Nghanolfan Cefnogaeth um, Gwe o dan adran Cynnal Sylfaen. Mae yna hefyd becyn cymorth i helpu ar gyfer cynllunio ar gyfer sgemau ar gael ar hwb, felly ar ddiwedd y sesiwn, rwy'n ddangos hwnnw a rhannu hwnnw hefo chi hefyd, felly. Felly symud ymlaen rwan i'r rhan olaf o'r galluogi dysgu, sef y llwybrau datblygu. Wedyn wrth gynllunio gweithredu cwricwlwm, mae'n bwysig ni ystyried y pum llwybr datblygu hyn sy'n hanfodol i ddatblygiad pob dysgwr yn y cyfnod dysgu hwn. Mae'r llwybrau datblygu hyn yn canolbwyntio ar y plentyn ac yn ddibynnol ar ei gilydd, ac maen nhw yr un mor bwysig â'i gilydd o ran cefnogi datblygiad a chynnydd cyffredinol. Maen nhw'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i'r plentyn a mae cysylltiad agos rhwngthyn nhw a'r egwyddorion allweddol datblygiad plentyn. yn ogystal â cysylltiadau hefyd â'r datganiadau yr hyn sy'n bwysig a'r disgrifiadau dysgu hefyd o fewn y chwe, chwe maes dysgu a phrofiad. Ac o fis Medi ymlaen, bydd Estyn yn ffocysu'n benodol gan edrych ar y pum llwybr datblygu yma, o ran ansawdd y ddarpariaeth a'r dulliannau. Felly, newn ni edrych ar bob un rwan yn unigol. Felly, rhywun cyntaf fan hyn ar y sgrin ydy perthyn. Felly, mae'n deimlad o, o berthyn yn elfen hanfodol o hapusrwydd a lles. A fel y gwelwch chi, mae hwn yn cyd-fynd â'r maes dysgu a phrofiad iechyd a lles. Ac yn y cyfnod dysgu hwn, mae plant a phobl ifanc yn dechrau datblygu ymwybyddiaeth o'u lle yn y grwpiau a'r cymunedau lawer y maen nhw'n perthyn iddyn nhw, yn ogystal ag ymdeimlad o'u pwysigrwydd o'u mewn. Felly, dylem ni fel ymarferwyr wedyn ddatblygu ethos sy'n meithrin cyd-berthnasau cryf a diogel, gan fod y rhain yn holl bwysig i bob dysgwr ddatblygu yr ymdeimlad cryf o berthyn. Wedyn yr ail un sgynny ni ar y sgrin nesa ydy cyfathrebu. A mae cyfathrebu'n hanfodol i ddatblygiad dysgwyr. Mae faint o iaith mae dysgwyr yn dod ar ei draws a'r math maen nhw'n cael profiad ohono wrth ryngweithio yn gallu cael effaith ar ei datblygiad o ran sgiliau cyfathrebu. Dylai ymarferwyr wneud y mwyaf o gyfleoedd rhyngweithio i gefnogi dysgwyr i ddeall eraill a hefyd i fynegi eu hunain. Mae'r dysgwyr yn ennill a datblygu sgiliau ar eu cyflymder eu hunain, a gall ymarferwyr eu cefnogi o ran datblygiad iaith drwy fodelu sut i wrando ar eraill a siarad at ddibenion gwahanol. Ac wrth gynllunio cwricwlwm, dylem ni fel ymarferwyr hefyd ddarparu amgylchedd sy'n cefnogi dysgwyr i fynegi a chyfathrebu eu hanghenion, eu meddyliau a'u teimladau. Lle mae datblygu sgiliau cyfathrebu, iaith a llythrennedd effeithiol yn bwysig er mwyn dysgu'n gyffredinol. A'r elfen nesaf ydy archwilio, ac mae chwilfrydedd dysgwyr ynghylch y byd o'u cwmpas yn gymhelliad cryf i nhw fynd ati i archwilio. Felly, wrth i'w sgiliau archwilio ddatblygu, gallen nhw ddifeinio ac ymarfer eu sgiliau, a rhoi damcaniaethau sy'n dod i'r amlwg ar brawf, ar eu pen eu hunain neu gydag eraill. a gall amgylcheddau cynhwysol, y tu fewn a'r tu allan, sy'n rhoi'r amser 'na wedyn a'r cyfle i'r plant 'ma i archwilio, chwarae ac ymchwilio, lle mae oedolion yn ymwybodol o ddiddordebau'r dysgwyr, helpu i feithrin agweddau positif at ddysgu, yn ogystal â chynyddu gwybodaeth a sgiliau'r dysgwyr. Felly, lles. Mae teimlo cysylltiad a theimlo'n ddiogel yn elfennau hanfodol o les cadarnhaol. Mae'r oedolion, y profiadau a'r amgylcheddau mae dysgwyr yn dod ar eu traws yn dylanwadu arnyn nhw. Felly, dylai'r tair elfen hon gydweithio i ddarparu'r cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu ei iechyd emosiynol, cymdeithasol a chorfforol i greu ymdeimlad cryf o les. Dylai ymarferwyr greu amgylcheddau sy'n ddiogel yn emosiynol lle gall dysgwyr ddechrau adnabod a rheoli eu teimladau a'u hymddygiadau mewn ffyrdd positif. Dylai ymarferwyr hefyd ddarparu cyfleoedd i ddysgwyr gymryd risgiau, meithrin gwytnwch ac annibyniaeth, a chymryd rhan bositif mewn gweithgareddau bob dydd. Wedyn yr elfen ola sydd gennym ni fan hyn ydy'r elfen o ddatblygiad corfforol. Mae hyn yn fwy na chynnal gwers addysg gorfforol. Mae'n golygu defnyddio a datblygu'n sgiliau motor bras a manwl mewn amrywiaeth o ffyrdd. A mae gan blant angen naturiol i symud, a mae symud yn gysylltiedig â gwybyddiaeth a dysgu. a gall datblygiad corfforol gefnogi lefydd uwch o ganolbwyntio, cymhelliant a chof, a mae'n help hefyd i ddatblygu cyhyrau ac esgyrn iach. Dyma i mwy o fanylder ynglŷn â'r llwybrau datblygu yng nghwricwlwm lleoliadau nas gynhelir, a mae posib i ysgolion ddefnyddio'r ddogfen yma wrth ddylunio a chynllunio eu cwricwlwm felly. Mae pob un o'r llwybrau datblygu yn cynnwys yr hyn mae plant ei angen i ddatblygu ar eu cyflymder eu hunain ac mewn ffordd sy'n briodol iddyn nhw. Neu fel y gwelwch ar y sgrin, mae wedi cael ei osod allan mewn colofnau gyda rhesymeg uwchben bob llwybr datblygu, a dyma chi enghraifft o'r un datblygiad corfforol. Felly mae'r datganiadau mae angen i ni yn cyfleu'r cyfleoedd sylfaenol sydd eu hangen ar blant i ffynnu. Felly'n cyfrifoldeb yr ymarferwyr ydy adnabod a deall y ffactorau hyn fel eu bod yn cynnig cyfleoedd dysgu pwrpasol i blant er mwyn iddyn nhw allu ddiwallu'r anghenion hyn. Mae'n nhw'n ddatganiadau cynhwysol sy'n berthnasol i blant o bob gallu. Felly, dylid defnyddio'r datganiadau mae angen i ni er mwyn cynllunio, yn hytrach nag at ddibenion asesu. A dyma'r datganiadau rwy'n dysgu sut i yn dangos y sgiliau a'r ymagweddau y mae plant yn eu datblygu ar eu taith ddysgu. A wedyn drwy adnabod yr hyn mae'r plant yn dysgu i'w wneud, gallwn ni gynnig profiadau dysgu gwell iddyn nhw a all ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach neu gyfleoedd wedyn iddyn nhw gymhwyso sgiliau newydd mewn cyd-destunau cyfarwydd. Yn ar golofn ola, mae'r datganiadau mae fy yn cael ei gyfoethogi gan yn disgrifio'r amodau delfrydol a all gael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad cymdeithasol, emosiynol, gwybyddol a chorfforol y plentyn. A bydd llwyddiant yn dibynnu ar ba mor dda y byddwn ni'n ymateb i'r anghenion hyn sy'n datblygu ac yn cynllunio nhw ar eu cyfer nhw. Felly, fel y gwelwch chi, mae'r ddogfen yma'n ddefnyddiol iawn, ac fe wnawn ni ddangos chi ar ddiwedd y sesiwn um, prawn yma, felly um, ble dod o hyd i'r ddogfen um, a'r hwb. Felly mae llythrennedd rhifedd a chymhwysedd digidol hefyd yn sgiliau gorfodol wrth gwrs ym mhob rhan o'r cwricwlwm cyfan, a chyfrifoldeb ni fel ymarferwyr ydy sicrhau bod plant yn datblygu ac yn gwneud cynnydd yn y sgiliau hyn. Ac wrth gynllunio profiadau dysgu, dylai ymarferwyr sicrhau y gall plant gyfleoedd i feithrin, ymarfer cymhwyso ac ymestyn y sgiliau hyn mewn cyd-destunau ystyrlon gan ddefnyddio'r pump llwybr datblygu. Felly dyna ni ddiwedd yr cyflwyniad ar alluogi dysgu. Ond er gwybodaeth i chi, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi chwe modiwl dysgu proffesiynol sydd ar gael ar hwb Um, dyn ni wedi bod yn cyfeirio atynt ac yn, wedi bod yn trafod yn ystod ein rhwydweithiau cyfnod sylfaen y tymor diwetha ac yn hymor yr hydref felly. Ond y nod y modiwlau hyn ydy cynorthwyo ymarferwyr i fyfyrio ar eu hymarfer a'i darpariaeth drwy ystyried senarios, astudiaethau achos a chanfyddiadau ymchwil. Felly mae yna chwech modiwl i gyd, dysgu'n yr awyr agored, arsylwi, ymarfer sy'n paratoi plant i reoli cyfnodau pontio, chwarae a dysgu syniadau a chwarae, profiadau dilys a phwrpasol, a gwybodaeth a dealltwriaeth o ddatblygiad plant. A wedyn, er bod y modiwlau yma wedi datblygu ar sail anghenion ymarferwyr sy'n gweithio gyda plant tair i saith oed, gall yr egwyddorion sydd wrth eu gwraidd fod yr un mor berthnasol ar draws ystod oedran ehangach a chyfnodau datblygu eraill. a lle bod yn briodol hefyd gallu rhoi cymhwyso i ddysgwyr hyd at 16 oed. Ynddyn nhw mae cwestiynau myfyriol ynghylch pob enghraifft i ddarparu cymorth i chi asesu eich ymarfer a'ch darpariaeth fel gallwch chi ddatblygu a gweithredu'ch camau nesaf ar gyfer gwella. A dyma'r modiwlau yma'n ffurfio pecyn cyfannol i gefnogi ymarfer effeithiol ac maen nhw'n gysylltiedig â'i gilydd i arddangos aml-haenaid addysgu a dysgu effeithiol. Felly mi fydd yna, fel mae Gwawr wedi dweud yn barod, recordiad o'r cyflwyniad yma ar gael i chi yn y Ganolfan Gefnogaeth, yn yr adran Cwricwlwm i Gymru ac hefyd yn adran um, Cyfnod Sylfaen. Felly, um, na i ddangos i chi rwan, nhw'n i ddarllen o'r sgrin rhannu yn fan 'na. A wnawn ni ddangos chi lle i ddod o hyd i'r dogfennau yma um, ar hwb. Felly, na i just dod allan o hwnna fyny bach a rhannu'n sgrin hefo chi. Felly, yn fan hyn. Dyna ni. Reit, um, i ddod o hyd i'r canllaw um, galluogi dysgu, dyn ni'n clicio ar cynllunio'ch cwriclwm yn fan hyn ar dudalen cyntaf, yn fama. Yna wedyn, dych chi eisiau mynd i'r rhan ystyriaethau gweithredu ac ymarferol. Clicio ar y ddolen yna. Ac wedyn ar y chwith yn fan hyn, mae'r galluogi dysgu yn eistedd o dan yr adran addysgeg, felly fedrwch chi glicio arno fo a neith o fynd â chi'n syth i fan hyn. Ac fel o Gwawr yn sôn eisoes, dydy o ddim wedi um, osod allan fel yr, um, chymod, camau cynnydd yn yr um, uh, yn y ddogfen ar mis dysgu phrofiad, mae wedi osod allan fel hyn i chi yn fan hyn. Felly mae'r bob peth yn wedi sôn hefo chi hen yma yn cael ei grybwyll yn y ddolen fan hyn felly. Felly, sa'i nôl yn fan hyn wedyn, nôl gartra i fan hyn. Y dudalen gyntaf wedyn, i ddod o hyd i'r ddogfen nasgynhelir, ydych chi'n sgrolio reit lawr i'r gweilad, ac mae posib dod o hyd i'r ddogfen honno yn fan hyn. Felly mae'n fwy o wybodaeth i chi hefyd ar y sgemau yn y ddogfen um, nasgynhelir yn fama hefyd felly. Felly mae posib i chi lawrlwytho'r ddogfen yn PDF yn fanna. Ac hefyd um, ar hwb, mae yna um, ddogfen ar sgymau. Felly mae hon yn ddefnyddiol hefyd. Felly um, yn fan hyn mae'r um, sgymau ac wedyn mae gennych chi, os da chi'n sgrolio lawr yn fan hyn, mae gennych chi adnoddau posib, geirfa allweddol, gweithgareddau a cyfleoedd dysgu yna hefyd, enghreifftiau o sut mae'r sgymau'n cysylltu hefo'i gilydd hefyd felly. Felly mae'r rheina ar gael ar hwb i chi yn y fan honno. Felly na stopio ran i'n sgrin. Dwi'n gwybod os yna rhywbeth arall ti eisiau ychwanegu um, gwawr neu Sioned, ydych chi eisiau rhywbeth yn y chat o gwbl?
Na, dwi'm yn meddwl bod 'na gwestiwn yn y chat.
Na. Na, ddim ar hyn o bryd.
Iawn felly. Yym wel diolch yn fawr i chi gyd am yym ymuno hefo ni yy pnawn 'ma a yym i'r cyflwyniad ar galluogi dysgu. Felly unrhyw gwestiwn sy gynnych chi neu os 'di unrhyw ymholiad, plîs cysylltwch hefo Unai Gwair- Gwawr ne' finna'. Yym e-bost Gwawr ydi gwawr@eleri.tomos.